पहिने हम रंग लगेबै पहिने हम रंग लगेबै पहिने हम रंग लगेबै अरे पहिने हम रंग लगेबै कहै छी पहिने हम रंग लगेबै कहि दै छी मुनीलाल जी ले मारि भजा खून खुनावल भजा धनिक लाल जी कहि दै छी अहाँ बढ़ल बात बजै छी मुनीलाल जी कहि देली धनिक लाल जी होली के होलिये भजा तकनो कहै छी अहूँ के होली होलिये रहि जात एहिमे गोली लगेली ने भरि मन रंग छाती झुरा गेल ने बूढ़ भऽ गेला ओतने काम करे हम बूढ़ भऽ गेलियै ई जेना जमाने छै लगै छियै ने पूरा झक्कास जाइ छियै आइ एकदम रंग खेलबै गत्तर गत्तर रंग लगेबै हाँ? होली के मजा तऽ लिए पड़लै ने बुढ़ारी में घर लगा दै छियै

आब जाइ छी भौजी जरे मजासँ रगड़ि रगड़ि कऽ रङ्ग खेलबै होली भौजी केकरा जरे खेलब भैया अरब गेलै ना oh, oh, अरब गेलै ना हम तऽ अहीं संगे

मुनि लाल एले की करे हैं? ई हमरा देख नहीं ले लुका रहे छी गोबर से भीगे चुनर बाली रंग बरस से आई मजा अते अरे ई धनिक लाल की करे छे यार देख ने लिए कनी पछाड़ी भजै छी कैल धायल में ई पानी फेरे ले चलि एले की केना

अरे ई मुनी लाल ला की करे छै हैं होली के दिन में हैं सब कैल किराया पर पानी फेरे ला चले लिया तात। देख ले लेल के कि केना जतरा खराब कर देला इहा वाली भौजी बाहर निकलो एक टांग है कब्रिस्तान में आ कहिया उम्र देखिया कहिया सिरहा वाली भौजी

हैं मनीलाल जी हम बूढ़ बुझाई छी अहाँ के नहीं नहीं अहाँ तो एकदम धिया पुता छी कहाँ दाढ़ी एकोटा पाकल है ए, दाढ़ी बने जाओ हैं अब अखनो बात छोड़ दियो भौजी सिया वाली भौजी अब बाहर आओ लाल हरियर का अबीर लके आयल छी सिया वाली भौजी ललका रंग लके आयल छी आओ ना देख लिए मुनीलाल जी देख लिया धनिक लाल जी अब ये ये हमर जगह छी तऽ अहाँ केना एलियै रन खेलै लए ई हमर छै पर्सनल जगह रे अही दुआरे हम रास्ता बाट में केकरो ने रंग लगाबऽ देलियै नहि आ हम रंग लगा के आयल छियै हमहूँ ओकरे भरोसे आयल छी केकरो देखलियै एकोटा भौजी और के नहीं दिए देलिए राम भौजी भौजी भौजी भौजी करिया अरे गावाली भौजी तो बाहर निकलू ने ओ धनिक लाल हाल रंग ल कयाल से होली खेले ना आ मनीलाल गोबर लकैयाल छै कि ओहो रंग लकैयाल छै ए, अहाँ से नीक रंग छै आ देखबै अहाँ भौजी हमरे जरे रंग खेलते देखबै अहाँ भौजी हमरे जरे रंग खेलते ऐसे देख लेबै ने अहाँ अहाँ देख लेबै आ देख लेबै देख लेबै आ ने। देख लेबै अहूँ ने ई ई कहल कहै छै सुझैत हैत हाइए ने आ भौजी रंग खेलबै ए, केकरा नहि सूझै छै हैं? अरे अहाँ अपन सकल सूरत देखू लगै छी चोरे जी का नहि, अपना लगै छै ओ श्मशान के मुर्दा जिमदार जी का लगै छी धनिक लाल जिमदार है धनिक लाल उमेर है बूढ़ भागेला भौजी जने रंग खेलबे भौजी सिरा वाली भौजी भौजी निकलू ना है हमर भौजी क्या के भौजी ओ हमर भौजी शुक्र करू कि अखनो दू महीना में हम तक जाए भर माग में चल जेबे मेनावती ए त अहूं बृहस्पति करू जे जे अहूं चल जाब टन दबर टन दबर हम टन दबर जाए वाला बुझाई छी अहाँ के हम टन दबर नहीं ठंडा पर लगे है जना चिन देते भौजी आओ ना छटपटा या मन अरे के चीज अते हल्ला करे धनिक लाल जी और जी हे मनी लाल बउआ अहू आयल छियै हां भौजी आओ ना रंग लगा दै छी रंग लगा दै छी ओ हमर आदमी छै पहिने हम रंग लगेबै हमर भौजी से पहिने हम लगेबै अरे भौजी अहाँ खातिर हम रस्ता बाट में किनको रंग नहीं लगाव देलिए गाल में रंग नहीं लगाव देलिए अब हो लागल ने हमरा गाल में रंग लगाव नहीं आगे हिम्मत करा बेलम गाल में नहीं नहीं भौजी के लागी हम केकरो जरा रंग ने लगलिया आ कहने हमरा कोई ने रंग लगने देखियो भौजी सौंसे गाल लाल है हमहूँ लगा दे ए, देह में दम है है जने यार पन्नी के फाड़े है ए, भरा बने ना। लो, हमहूँ लगा दे जो हमहूँ लगा दे जो ए, धनिक लाल जी ठीक ने ए मोनी लाल जी हूं के ठीक ने की हो रे पहिने हम रंग लगेबै पहिने हम रंग लगेबै पहिने हम रंग लगेबै अरे पहिने हम रंग लगेबै कहै छी पहिने हम रंग लगेबै कहि दै छी मुनि लाल जी एले मार भजा खून खुनावल भजा धनिक लाल जी कहि दै छी अहाँ बढ़ल बात बजै छी मुनि लाल जी कहै छली धनिक लाल जी होली के होलिये भऽ जायत अपनो कहै छी अहूँ के होली होलिये रहि जात एला गोली के खून के धार बन जेते होली में कहै त छी एला अहाँ के हे चारू नाल चित करब हम होनू नाल जी मोटर कदम मोटर हैं? हम रंग लगेबै एक लगेबै दू लगेबै तीन लगेबै हम लगेबै एक लगेबै दू लगेबै तीन लगेबै

जाओ सुनू अहाँ दुनूटा पहिले फर्ची आल या तब आब रंग लगल हम तऽ चलली भगवान ए भगवान कैल धल काम में पानी फेर ले जाएगा हम जना जे कैल धल पानी फेर फेर ले ये लेकिन होर पानी फेरेला लगौली ने अहाँ लगौली ने भरि मन हैं एने कटा ओझा तो लगा लिया अरे मोना सियासन रह गया हैं की की सोचने छलिए ये हैं जब भौजी के खून से रंग लगेबे हैं भैया नहीं छिता हम्म, हम जे चोरिए चोरिए लिए दौड़ल आय हमर बाबू कहने छलै कनी हरियरी काटि कऽ लागल हरियरियो हम ओतै फेंक देलियै भौजी के चलते आ बीच में आबि कऽ काँट डालै आयल ग ए, काँट हम काट डाले छी कि यहाँ काट डाले रहिए नहीं हम डालै छियै हम्म, लगेली ने भरि मन रंग छाती जुड़ा गेल ने हैं? ई, बूढ़ भऽ गेला ओतने काम करे ऐं, हम बूढ़ भऽ गेलियै ई जेना जमाने छै नहीं नहीं ये हम जवान नहीं छियै हम्म, एकरे जगह छियै हैं, केस दाढ़ी पाइ गेलै धोती कुर्ता में बौआल फिरे छी एना नहि हेतै

नहीं तो पहले हम लगा मिल नहीं देखिए है और अही कहली जे हम बूढ़ छी तो बूढ़ के पहले चांस दियो पहले हम रंग लगाओ आ ते के बाद में अहाँ रंग लगा ले हैं अहाँ बूढ़ छी है पहले हमरा लगवा दिया हम तो छौड़ा छेहर छी है आ- अहाँ बूढ़ सूढ़ छी अहाँ बाद में लगेबे तो हेते हमरा छौड़ा छेहर छी कनी लगवा दियो भैर मन बोलो ये सिंगार वाली भौजी आउ हमरा दुनू गोरे में फैसला भ गेलै कथी फैसला भेल कहू आ और मुनीलाल जी के कथन जे पहिने रंग धनी के लाल लाल के कथन पहिने मुनी लाल लगौते आ तब धनी के लाल नहीं से कोना हेतै सुनू ना मुनीलाल जी आ, हमरा लग एकटा आइडिया है आ भौजी आ बैठो बैठो दुनू कोई एके बेर लगा दै छी हैं? आ तऽ से एकटा भऽ सकैया एकटा गाल में अहाँ लगाओ आ एकटा गाल में हम लगाबै छी हँ, से तऽ है। बराबर लगेबै हैं? ए, तोरी के कहिया रहना ओइ कोइ के चश्मा निकाल के लगाओ

ब्राह्मण की सोच के आयल छी की होली खेल खेलू अही होली चल ली चल ली हम जना हम अइले घर बांध कर रहबी सब खेल बिगाड़ का हैं कहे जी जे मोन तो होइया हमरा